Hi tutan zong kan rak lang ṭhan i atu ka vun umnak hmunhma te hi hlanlio Lai inn kha a vun si i zeiruang dah hi bantuk hmunhma hi ka thim ti si ahcun Hlanlio kan pi kan pu hna an tuanbia le an nunphung le an holh le an ca kong he pehtlai in hika zawn ah hin YouTube ah kan rak i hrawm lengmang nak channel a si i hihi uh, mi tampi nih Laimi uh, kan nunphung, kan holh le kan ca le uh, kan tuanbia kong he pehtlai in kan ṭhancho khawh nakhnga ding ca tiin saduhthahnak a rak tuahmi a si caah atutan zong hi zeidah kan i hrawm hna lai ti si ahcun zai sawm rel timi sullam hi zeidah a si timi te kha atutan ah hin vun i hrawm ding a ka duhmi si i zai sawm rel timi kan theih dih lai te ka ruah a ruang cu a hlan ah hin Hakha Khrihfabu pakhat nih zai sawm rel timi hlaphel zong rak chuah bal a si. Hi cucu zaisawm rel timi cu kan nih ngakchiat lio cu zei bantuk zaisawm rel dah si hnga ti kha pupa holh a si ti kan lung a rak fiang lo. Zaisawm rel timi cu hlasak ma si hnga zei dah si hnga ti kha kan rak ruah kan ngakchiat lio in khan kan lung kha a rak fiang lo. I asinain ca kan hun rel tikah aw ya pupa bia zaisawm rel timi hi a sullam a rak ṭhat tuk ṭung ti hi atu a ka vun theih tikah hin i a thei ve rih lomi zaisawm rel timi pupa biathuk holh thuk tibantuk a thei ve rih lomi caah hin tutan ah hin vun i share dingah vun i hrawm dingah ka vun duhmi a si a si ahcun kan program kan thok colh hna lai i hi kan lai biafang ah hin zeidah um ti si ahcun pasawm rel a um cun zai sawm rel a um e cun rol sawm tuk timi zong a um e cucu pupa chan ah an rak hman tawnmi an si ti kha si I tahchunhnak ah sahrang a kap khomi nih khan sahrang a kap vemi an hawile kha an sawm hna i mizapi kha an kawh hna i cucu pasawm relpuai an tuah tawn ti kha a si. Cu bantukin nungak inn ah hoi ti ko a si law nungak inn ah khan tlangval he nungak he khan an i sawm hna i hla kha an hlawi ṭi hna hla an sa ṭi hna i cu bantuk cu zeitindah an auh ti si ahcun zai rel ti kha a si ti kha a si i chim duhmi cu zai sawm rel timi ai thawknak kha ka vun chim duhmi kha a si i cucu hla vialte cu hmunkhat ah vun sak ṭi le lam a hun si tikah zai sawm kan rel tiah an rak ti tawn ti si. Hi cu tikah hla zongah an chuanmi cu RO khuan ser rih hlah law kan ngaih lung maw awi hlan ah tuzan bang maw ti khairem dawh te he zai som kan rel ti lem lai tiah pupa hla zongah a um ti kha si. Hi hi ka zawn ah hin Zai timi biafang nih zeidah sawh kan ti si ahcun hla timi kha a va sawh duhmi kha a si i, i culawng si loin phunzai, tlokciar, biatam khi zai tiah uh, khi bantuk zong khi kan ruah tawn. Asinain uh, phun timi, phunciar kan timi cu hmur cawl, hmur, kan hmur cawl cang kha chim duhmi a si ti kha si. I zai timi cu awnem, osang chuah kha si cun tlokciar timi cu um chung i tisa a tlokmi bu um a tlokmi khi tahchunh duhmi khi a si i biatam timi cu midang va ngiar midang i bian vati kha chim duhmi kha a si ti si pupa holh biafang a kal ningah i cucu hlasak phun ah zei kan ti lai an rak telhchih caah hin zai tiin khin an rak hmannak zong a si ti kha a si. I chim duhmi cu zai timi chungah hin hla timi chungah hin uh, thinhunnak mi cung i cianet lonak te hna zong khi va phuah chih khawh kha si. I uh, phundang kan chim cun bianem te bantuk mi va ngaihnak te bantuk uh, zei kan ti lai intuarnak te hna zong khi hla ah khin ai tel chih dih i cucaah cun pupa hna nih zai an ti duhnak cu khikhi sullam khi a sawh duhmi kha a si ti kha kan hmuh khawhmi a si cun sawm timi cu zei dah si kan ti si cun kawh auh kawh auh kha a si phundang kan chim cun pumh khomh zong khi a si ti kha si i Tuak relnak hoi ti ko a si lai holh cun kawl kawl holh cun kanan kan ti hnga ma. Kanan ti tinchia hoi ti ko a si law tinchia timi sawm timi cu tinchia in cun zei kan ti lai sawm khi a si i pak sawm hoi ti ko a si. Cun Park sawmza ti bantuk khi hman khi a si. I khikhi a thawhkehnak biafang khi uh, zei da si kan ti cun uh, park pumh ti bantuk cun sawm ti bantuk in khin uh, a si ti kha si. I tahchunnak hi ka hen kan fiannak kha ding ca ko hoi chim si ahcun uh, pahra in sawmkua le pakua tiang lawng khi uh, rikhiah mi phun cu a si lo. Ihphun dang kan chim si ahcun rikhiah mi cu uh, rikhiah cu kanan uh, tinchia hoi ti ko a si lo khi a si i pasawm te bantuk rawl sawm te bantuk zai sawm timi khi zei ti luai zei kan ti lai uh, a ti luan aa dang ti si i ka hen ta chutnak vun chim than a si ahcun uh, pathong rel uh, paza rel te bantuk Pasawm rel tiin khin ri a um lo ti kha si. I a hman zong kha hman a si lo. Cucaah cun chim duhmi cu uh, sawm timi cu uh, pahra zong khi a va chim duhmi khi a si lo i zakhat zong khi thawng zong khi a va chim duhmi si lo inn tampi a huap khomi paoh kha uh, mi bupi a huap khomi paoh kha sawmmi nih a va sawh duhmi kha a si i chim duhmi cu uh, a hlein kawh au i khomh kha a chim duhmi kha a si i ka zawn ah hin rel timi cu zeidah si kan ti si cun sak zong kha ai tel cun chim zong ai tel i ṭuan ti zong khi ai tel chihmi a va sawh chihmi ah khin ai telmi si. I chimkem zong in zeidah a um ti si ahcun sak rel ti bantuk, chim rel, ṭuan rel ti bantuk, tawl rel ti bantuk zong in khin hman tawnmi kha a um. I tinchia relning theng lawng khi rel khi a si lo. Kanan kan relning, pakhat pahnih ti kan relning Thenglawng khi rel tiah pupa hna nih an rak ti duhmi a si lo i sak timi chung zongah khin ai tel, chim zongah ai tel le ṭuan timi chung zongah khin ai telmi si. Cucaah cun pupa hna nih chimkem bia, sak rel, chim rel, ṭuan rel, tawl rel te bantuk khan an rak hmannak zong a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. I cucaah cun a tawinak a tawinak bik in kan chim a si ahcun zaisawm rel kan timi cu hla phuntling kan sa, hla tampi kan sa tinak kha a va sawh duhmi a si i cucu hla tampi kan sa, hla tampi kan tawlrel tinak hi a va chim duhmi kha a si. Hi cucaah cun zaisawm rel timi kan ngakchiat lio ah kan rak theih bal lomi bia kha zei da si kan ti si ahcun hla tampi kan sa, hla tampi kan khawmh i hla tampi kan tawlrel tinak kha a va sawh duhmi kha a si ti kha hika han pupa hna an tuanbia le uh, zei kan ti lai an bia an uh, an bithuk hmanning pawl ah khan ka hen kan hmuh khawhmi a si hi cu te cu vun in hrawmh kan duhmi hna a si a tlang pi a huap pin kan zoh a si ahcun Zai timi cu hla kha a va sawh duhmi kha a si. Sawm timi cu va kawh va auh i khomh kha chim duhmi kha a si. Rel timi cu sak zong kha chim duhmi a si. Chim zong kha a sawh duhmi a si i ṭuan timi zong kha rel timi nih hin a sawh duhmi a si. Hi cucaah cun Hlanlio kan pi kan pu hna nih hin pasawm rel zong an ngei i zai sawm rel zong an ngei i rawl sawm tuk zong an ngei ti bantuk pawl kha a phunphun tein lamkip in an rak sawhnak amah le a zawn tete kha an rak sawhnak kha a um ti kha ca kan rel tikah khan kan hmuhmi a si. Cute cu tutan ah khan vun i hrawm dingah ka duhmi a si. Hi hi bantuk hi biathuk holh thuk ha pehtlai zong in cun kan nunphung kong ha pehtlai zong in khan nu video zongah tampi kan i share ṭhan hna lai i hika hin tampi i hrawm ding a um lai nunphung kan holh le kan ca ha pehtlai in khan i hrawm ding tampi um cun Chinmi kan thawhkehnak Laimi kan thawhkehnak te bantuk te hna zong kha theih kan duh asi ahcun hika hen comment ah cu bantuk cu bantuk tete cu rak kan share ti zong khan ti khawh ase cun kanmah lei nih kan theih khawh lomi hika hin video a zohtu a ngaitu hna zong nih cu bantuk cu bantuk te cu a si deuh lo khi bantuk khan a si deuh ti bantuk te zong kha comment ah khan kan theihmi cio kha hika zawn hin hmunkhat te ah i hrawm khawh a si i hmailei zongah hi bantuk hin kan ni tinhmi hi a ṭhancho chinchin khawh nakhnga Laimi nih hin kan nunphung le kan holh le kan ca kan ṭhancho chinchin khawh nakhnga ding caah hin a bik innka hin kan i tinhmi a si caah hin hi kan YouTube kha subscribe rak tuah ve. na caah hin Laimi na si taktak ahcun na caah na sung hrimhrim lai lo. Cun video zong kha share piak khawh a si ti te zong kha a donghnak ah hin vun in cah ṭhan kan duhmi a si. Sicun hnu video tu ah khan kan i tong ṭhan te hna lai i mah vialte cu seh law chun ṭha mong ṭha dih u. Bye.